Aýy göwri dem gamly. Mirasyň bahalary Mirasyň bahaly aýdymlaryna köne döwürlerden gelýän, emma Aýy tehnologiýasy, olaryň täze jandarlygy, çeper işleri dowam etdirilýär. Görkezilmeýän mirasyň uly ýüzi älemde äşgär bolup durýan taryhy akymynyň içinde bir Hatyrasy-da, biz hemişe başymyzda göterip, şol bir ýagty buz ýaly parlaýan ýyldyzlaryny görkezýäris. Hormatly Çagryk Alla, häzirki wagtda Lanjaw şäheriniň Saraý suwunyň kenarlaryna gelip, geliň, bilelikde Göwre Dergamynyň hekaýasyny eşidelim. Görkezilmeýän mirasynyň aýdymlarynyň köne ulgamlaryny açyp, aýy tehnologiýa bilen janlanýar. Taryhlarda gelmegine garamazdan, biz hemişe wagtymyzdan peýdalanyp, geçmişi çeperlikde, göz öňüne getirýäs. Häzirki günlerde Lanjou şäheriniň Saray suwunyň kenarlaryna birleşip, göwre gary deňiziň hekaýasyny diňleýäris. Hormatly diňleýänler, Gansu welaýatynyň mada mada däl medeni mirasy barada aýdanymyzda, meniň döwri Derigamonyň tapawudy aýratyn gowudyr. Ýüzlerçe ýyllar we Saray suwunyň tolkunynda üýşünip hem howa ýagşy-ýaman, Gülleri gördüm. Men Saraý suwunyň iki kenaryna bolup geçen üýtgeşmeleri, öçleri, baýlyklary şaýat edip geldim. Meniň hereketim bu ýerde ýaşaýan adamlaryň umumy we arzuwlaryny alyp barýan bu ýer üçin aýrylmaz bir bölek bolup durýar. Meniň önümçilik biraz çalşyrymly. Ilki bilen hünärmenler we oňat göwri deri saýlanýar we ýörite işläp her bir howa bilen duýdurylýan kiçi balolara bölünýär. Bu balonlar ýokary göwrümde güýçli barýandyr. Soňra hünär maddalarynyň bu deri balonlaryny çam çamly bilen berip bilelikde durnukly we gämi döredirler. Bu ädim köp tejribe talap edýärler. Biz biraz ýalňyşlyk bolsada meniň gadymy parlaşdyryp biler. Görnüşim ýönekeý bolsada men şol wagtlarda saryý suwunyň ygtybarlyk ulgamlaryny biriga etdim. Saraý suwunyň suwy çalt akýar, men suw akymyny bilen illeýärin. Hemme hemme mallary daşlamak hem-de adamlaryň geçirmek işini üstünlikde ýerine ýetirýär. Sowet döwründe meniň göwrümli uly transport tizligine ýokary bolup, meniň göwri deri gama harby gämi bilen deňdir, diýen at gazandym. Saraý suwunyň akymy çalt bolsa-da, men asla gorkmaryn diýýär. Meniň her bir deri sumkam, deri sumky güýçli bolup, öňe gitmäni dolandyrýan. Saray suwunyň ýüzlerçe ýyl ýyl durup gelýän ferk gämi hökmünde we onuň ýerlerini geçmişi bilen geljegini baglanyşdyrýar. Häzirki wagtda, häzirki zaman köpleriniň gämileri bar bolsa-da, men bahar, tomus, gyş düşen möwsümde Saray suwunyň iki kenarynda durýaryn. Günebatarda meniň şeklim Saray suwunyň üstünde has-da parahat görünýär. Seňki käni Sänki köne taryh hekaýany görüp berýän ýaly. Güneý bat güneý güni bataryp serpitiniň buýruklarny emma uly Men Göwri deri gamy höküminde iň gadymy usul bilen iň içginiň söýgi bilen saraý suwunyň oglulary akylly we çydamly görkezilýändir. Bu meniň hem-de saraý suwunyň halkynyň hemişelik paýhasly jebisinden ýagtylanýan aýratyn aýratynlyklarymyzdyr.